so for such a crush to happen just after 32 seconds zvinhu zvanga zvisati zvamboitika saka everyone was speculating munhu wese aida kuziva kuti what exactly happened because zvinhu izvo si zvinhu zvinongomuka zvakangoitika just out of nowhere saka pakaita matheories vanhu vachispeculator maexperts e, vanoita nezvendege pane matheories avakaita kuti ndege ise yaita se sei yakadonha vachishandisa distress call yange yapiwa napilot kuti mayday mayday no lift kureva kuti ndege yedu hatisi kukwanisa kusimuka saka one of the theories was kuti vakaita inonzi bed strike saka bed strike chii chinenge chaitika bed strike zvinongoreva kuti Shiri dzakapinda muinjini. Saka kana shiri dzikapinda muinjini dzinokanganisa mablades einjini. Injini yedu haichaita sei? Inokwanisa kubva yatobvira then haichatokwanisi kutenderera ndege yedu aipo. Kana pasina injini hapasina kwatichatoita. Ndo inonzi ndo inonzi bird strike. Saka paflight yedu yeIndia 171 bird strike yakarambwa nekuti kana dziri shiri dzapinda mumainjini dzikakwadza maengines munofanira kuona shiri dzakafa ka muroad pese panorohwa chinhu chese chikarohwa chinhu chese chadhumwa chinofanira tinofanira kuona either mambava kana tushiri twakachekwa chekwa twakafa but seizvozvo hazvina kuonekwa paflight yechi yeindia 171 ende ndege yacho na even chero ukaona mavhidhiyo hapana kana kumboitira sign yekuratidza kuti pane injini yaita moto kana kuti chii because usually pakaita bed strike panogona kubuda hutsi kana moto paindia 171 hazvina kuitika saka because of that reason bet strike yakaitwa se yakaitwa rule out because apa paitsvagwa zvinhu zvinokonzeresa dual engine failure kuti dual engine failure tinongoti maengine ese ari two anenge afa saka sei apa paitsvagwa zvedual engine failure because dai yange iri engine one ndege iyi inonzi dreamliner yeboing 787 dreamliner inokwanisa kufly ine one engine saka ndege iyi paidiwa zvinhu zvinokwanisa kukonzeresa kuti mainjini ese ari two afe kaone because ndege iyi yakatadza kusimuka kureva kuti mainjini dzese ari two anga akusetesa anga akusashanda saka papaitsvagwa zvinhu zvinokonzeresa dual engine failure saka ndosaka pakaita matheories waya saka one year bed strike tairamba two pane yefuel contamination saka yefuel contamination ndeyekungoti fuel yanga iri mundege umu yange yakasviba saka na fuel ikasviba zorova kuti pairi kunofidha kuinjini pamwe pacho inokwanisa kubloka kana pamwe pacho kunogona kusasvika chi kunogona kusasvika fuel kana ukasasvika fuel kuinjini ukasasvika fuel injini haishande injini inobva yadzima saka inokwanisa kunge iriyo imwe reason yakaita kuti ndege iita se itadze kuramba ichisimuka after ya yasimuka paranway chaisapota theory iyi ndechekuti matank handiti ndege nematank seiyi dreamline inenge nematank 3 kana ndisiri kukanganisa ine 2 kumapapiro nehwani riri pakati pakati pemapapiro paipe panenge pakagara vanhu pane rimwe tengi riri riripo ipapo saka zvinoitika ndezvekuti ndege ichisimuka inotanga yashandisa fuel kubva mutengi rechi tengi repakati saka nafiwa iri kubva mutengi repakati its very possible kuti maengine ese aritiwa afectwe because maengine ese aritiwa anenge achipindwa netengi one rinova ndiro rinotanga rashandiswa ndege yese chisimka inotanga yashandisa fuel yetengi repakati then yozosara nefuel iri kumawindi but then chaizoramba theory yefuel contamination ndechekuti mota matenga anouya nejet fuel ane masensors ainawo mukati mo mapipes nekuti akangodetecta any impurity anything chiri wrong mufuel iyoyo pump inenge ichipamba fuel kuisa mumatanks endege inobva yatostopa inobva yatongostopa ipapo ipapo saka chance yekuti paite contamination yefuel its very low again but even chero iri low it could have happened but then even chero dai fuel yanga iri contaminated hazvaizoita kuti engine dzise dziri two dzobva dzangomira kawani engine kana dzaifara womboita kunge dziri kutadza kufaya kunge engine iri kuwana fuel shoma kwete kuti dzese dzaingodzima kachi dzaingodzima kawani sezvakaitika paflight apa saka thats why theory yairambwa iyi then the third theory manje yanga iri yekuti either mapilot ndo vaita era because pandege pane anonzi maflips maflips ndo zvinhu zvinenge ndo zvinhu zvinenge zvichiadjustwa napilot anoadjusta maflips kuti ndege ikwire mudenga kana kuti idzike pasi saka pavanhu vaifunga kuti maybe mapilots aita era because from mavideos ataiona endege yacho maflips aita kunge anga ari muposition yekuti ndege iri kuenda kunomhara pasi yeti iyo ndege yaifanira kunge iri ndege iri kuita sei yaifanira kunge iri ndege iri kusimuka but kuti titi mapilots akakanganisa like i said before zvinhu zvekundenge they take safety to be of utmost importance saka mapilots each and every pilot mapilot anenge akaenda kutraining iri very very extensive and rigorous zvekuti kuti vaite mamistakes akaita seaya its very very unlikely then chance yekuti paitike dual engine failure uh, inodescribe wachinzonzo zvakafanana nekuti uhwine loto uri pakati pekuhwina loto wobva warohwa nemheni ndandikunga pamwe mega you can see kuti the odds they are very very the odds they are very low but however it has happened in the past pane dzimwe ndege dzakamboita kudaro sepane inonzi hudson uh, hudson flight ndege yakazopedzera yanomhara muhudson river because yange yachajiwa engine failure but for this one it was very clear because ndege yakaonekwa chekete yakarova ndege plus izvi hazvina kuitika ndege ichingosimuka yaitoflyer yato itori mhepo denga chaimo chaimo ndopayakasangana neshiri dzaimigrate shiri dzaimigrate dzikabva dzakwadza mainjinsi mainjinsi ese ari two but then pilot wo pilot apa akaprizwa very much because anga ine time one two anga ine altitude so anga ine more time yekufunga nekustrategiza plana kuti onomhara papi pano pari safe even though anga asina maengine saka in this case pilot akazomhara murwizi murwizi rinonzi watson saka after ndigedi yaita accident musi wa 12 mablack box pane zvinhu zvinonzi mablack box saka ndege yese ine mablack box mablack box anenge achirekodha chinhu chese chiri kuitika mundege saka mablack box endege ende ndege inenge ine two mablack box saka mablack box eindia 171 akawanikwa musi wa 13 nemusi wa 16 esary 2 ende ndo akashandiswa kuretreva data kuona kuti ndege iyi chii chakanyatsoitika exactly saka musi wa 12 july 2025 aircraft accident investigation board yekuindia yakabva yaita yakareleasa inonzi preliminary report saka preliminary report preliminary report tingoreva ti report yemafindings asati ari conclusive is just a guide yekutiratidza kuti investigation yedu most likely ichaenda in which direction maresults anenge akanyorwa mupreliminary report is not conclusive investigation haisati yapera ndingangozvifananidze ndichiti zvakangofanana nekuuya nebhajeti renyika kuti tiri muna 2025 but takuenda 2026 tichava nebudget toti budget redu iri ndera 2026 but 2026 wacho tisati tamurarama saka you won't know kuti patichazosvika muna 2026 either tichazoita budget deficit kana kuti budget surplus saka the same applies to preliminary report mafindings arimo they just point us in a certain direction but they are not conclusive to say kuti izvi ndizvo chaizvo chaizvo zvakaitika that being said rega titaure kuti saka preliminary report yakabuda musi wa 12 july yakaratidza kuti chii saka report yakaratidza kuti pane inonzi rat rat inonzi yakadeployiwa soon after take off kureva kuti ndege yedu ichibva kupa kusimuka yakabva yadeploya rat saka chinonzi rat chii rat rinonge revati ram air turbine saka ram atembai sezvandataura ndikati ndege they take safety pamberi mberi zvekuti chinhu chavasingade macrashes nemaaccidents kuti vanhu vafe etc saka they try by all means kuti ndege even chero ikafeila chinhu one ndege isabva yanzi yadona ndege inofanira kuramba ichiflya kusvikira yamhara even chero yaita fault painenge yaita fault saka zvakabudiswa neripoti iyi kunzi rat yakadeploywa soon after take off ram 8 yebhaini yakadeploya soon after take off it shows kuti zveshuwa ndege yakaita dual engine failure kureva kuti mainjini dzese ari 2 anga akusashanda saka ram 8 yebhaini kangori kamini generator kanobuda pazasi pendege saka kana kabuda kanenge kachigenerator energy energy yekuti ndege idi ikwanise kunge chase ikwanise kungoflya hakasi kekuti unoflyisa ndege kubva kuindia kuenda kuuk kana kuflyisa ndege kubva muharare kusvika kubulawayo uh-uh. kano kekuti kana kabuda kano hakadzose magetsi ese emudenge kanongodzosa magetsi ekuti ukwanise kukontrola ndege dzinonzi hydraulics nemalights emudege zvinhu zvingori general zvekuti ndege ikwanise kuflya not kutoti magetsi ese ndege adzoka saka kano aka kari meant kuti kanofarira kubuda in the case of emergency ndege yaluza power iri mumhepo kana kakabuda kanobatsira pilot kuti pilot akwanise kuwana pane the nearest airport omhara but in this case flight yedu tataura tikati it was just 32 seconds vanokwanisa kuti vamboti vatombokwira kuenda mudenga stereki saka rati even though rati yakabuda which is okay according to mastandards ekundege but nehait yavanga vainayo netime yazvikaitikira panga pasina time yekuti rati yaikwanisa kuvabatsira kuita anything chiri meaningful but that being said there was something that was very peculiar in this story which is kuti pane anonzi mafuel switches saka mafuel switches aya emundege muair india 171 zviri kuonekwa kuti akabviswa kubva parun kuenda pacatoff saka in other words tiri kuti maswitches aya handiti ndege yedu isati yasimuka kuti itozomhanya murunway inofanira kunge wamuvha maswitches aya kubva pacatoff kuisa parun in other words hakusi kumutsa engine but maswitches anofeeda ano, ano fuel kuengine saka kana ukaita pacut off uri kukata fuel supply kuenda kuengine kana ukaita parun uri kusuplya maengines nefuel saka in the case of this flight ndege izvi kunzi ichingo after soon after take off maswitches aya akamuvwa from from run to cut off kureva kuti maengines anga asisina supply yefuel saka maengines anga akusakwanisa anga kuramba achigenerator power kuti ndege yedu ikwanise kuramba ichisimuka sezvinofanira kuita ndege normally then after zvaitika izvi muflight recorder futi mablack box atitaura makabuda futi kuti pana pilot because mapilots anenge ari two one wemapilots akabvunza akati ko wakatirei engine mumwe wacho akati ah handinaita sei handina kukata saka nyaya yaitaurwa nemapilots aya vaingobvunzana kuti why did you switch the fuel switch from run to cut off position ndo zvavakabvunzana saka one wavo akati ko wadzimirei mumwe wacho akati ti handina kudzima according to the flight recorder 10 seconds after maswitches aya adzimwa akazobatidzwa futi chi zvekare then after abatidzwa engine 1 yakakwanisa kurecover yanga yakurecover zvekuti yanga yakudzoka futi munormal power engine 2 yanga ichiri muprocess futi yekurecover because maengines endege haangoite sezvinoita mota zvangoti kikiki ham yato uh, they take time kuti a ah, azobaka but kana iri mhepo ndege inoita ine maprocessor inoita yekuti engine ibake faster faster because inenge ichitoziva kuti ndiri kuflyer handifanire kuita mafanisi saka in this case maengines aizvibatidza achitotrya very fast kuita regain power everything saka even though engine one yanga recover yanga isina height yekuti yaikwanisa kuramba ichisimudza ndege anditi then pakazoitwawo futi problem yekuti engine two yanga isati yanyatsopick up power saka even though vakazobatidza mafuel switches aya anga adzima vakazoabatidza futi kuti arane haiti yavo haina kutendera kuti maengines akwanise kusvika pasteji yekuti akazoproducer power rekuti vakwanise kuita take off futi zvekare zvekuti dai zvinhu izvi zvakaitika after vaona haiti iri nani dai vasinawo crusher because maengines akadzoka power ravo rikadzoka pane very very good chance yekuti vaikwanisa kuzoita se vaitosimuka kutenda mudenga because two maengines ese anga ari fine but then since tataura tikati zvanzopa according to report yakareleaswa musi wa 12 e, eh, mapilots vakabvunzana vakati vange vakabvunzana kati ko wadzimire mumwe akati hanha udzima there was so much speculation going on vanhu vachisuspecta kuti ah, probably pilot pana pilot akada kucommitta suicide saka akadzima maswitches from run to cut off because there is no procedure yekuti unoswicha maswitches aya soon after take off hakuna chinhu chakadaro saka vanhu vaispeculate vakati zvanzo probably this is because the pilot one wemapilots aida kukomita suicide saka akadzima maswitches aya kuti ndege ita se ndege idon but then investigation board yemaaccidents endege yekuindia yakabva yadzoka zvekare musi wa 17 july ikati no vanhu chimbomirai kuita se kuspeculator

zvisina kuitira accident yakaita yakauraya vanhu vakawandisa saka ndicho chinhu chikuita kuti vanhu vazhinji vaite maquestions because vanhu vazhinji havachaziva vanhu vakuti saka painoti aida kukomita suicide here was it a mistake indege here yanga ine fault kana kuti i mean ipapo ipapo hatizive but i guess kuti we have to